Ришат, безнең проблема. Инди проблема. Ул югалган. Нәрсә? Миңа минем күзелек, башлык һәм плащ кирәк.

Бу чыннан да Тагир. Нигә? Ни өчен? Ни өчен мин түгел? Тагир, ни өчен? Нигә син йоклап ятасың? Безнең бит эфир күптәннән башланды. Ришат, булды инде. Бу эфирның бүлешен без алдан яздырдык, мин инде студиядә. Каршы алыгыз, Тагир Насибуллин.
Дуслар, барыгызга да сәлам, сәгать 6 тулып 30 минут. Димәк, эфирда Сәләт Лайф һәм сезнең белән мин Тахир абый Насибуллин. Бүген безнең 8-нче чыгарылыш һәм без аны башлыйбыз. Дуслар, күргәнегезчә, без Көн саен чыгарылыш алдыннан кызыклы интролар, видеолар төшерәбез һәм күрсәтәбез аларны сезгә. Шуңа күрә әйдәгез әле комментарийларда языйк, тагын нинди жанрларда төшереп була шушындый интролар, нинди видеолар сез күрергә телисез һәм Ришат абыйны тагын нинди рольләрдә күрер идегез? Языгыз комментарийларда һәм без аларны бу чыгарылышта

Сөйләп китик. Димәк, э, бүген безнең Сәләт Биләр форумының икенче көне. Кичә безнең беренче көн иде, сәлкешләр килделәр. Кичә узды өр яңа кичке чара. Аның исеме Хорлар ярышы һәм безнең аланнар бик матур чыгышлар әзерләде. Без аларны карадык. Әйдәгез бергә кичәге көннән берничә фото карап үтик. Э, Димәк, хәзер сез аларны экраннарда күрәчәксез. Э, Инде әйтеп узганымча, кичә безнең сәлкешләр алан территориясенә килде, биләргә килде. Һәм аларның сумкаларында, чемоданнарында кайчак бик кызыклы әйберләр табылды. Мәсәлән, күргәнегезчә, бу егетнең кулында күренми торган сәгать бар. Әйе, э, һәм алга таба барабыз. Киләсе фото, сез уйлыйсыздыр, э, бу фотода бар бары тик 4 сәлкеш, дип, ләкин 5-нче сәлкеш чемоданда, чөнки аның э, 079 у исемле справкасы әзер булмаган смена алдыннан. Алга таба барабыз, киләсе фотода безнең сәләт тулпар аланы. Э, һәм инде күргәнегезчә алар килүгә ашханәне эзли башлыйлар бу кыз бик борчыла табылыр микән дип э, бу егет инде борчылмый башлады бугай Димәк, алга таба барабыз. Киләсе фотосурәт. Әлеге фотода безнең Сәләт Ознакай аланы сел кешеләре һәм әйдаманнары. Э, димәк, алар кичә Срам батл вакытында баш киемнәрен э, кимәгәннәр, арафаткаларны күккә таба күтәргәннәр. Буларны ата-аналары күреп, сәләтләп чыгарылышыннан аларга Баш киемнәрен киергә дип әйткәннәр һәм күргәнебезчә безнең сәләт азнакай сәркешләре әти-әни сүзен бик яхшы тыңлый. Алга да барабыз, киләсе фото шулай ук безнең Сөрән Батл чарасыннан һәм биредә безнең э, бик матур апабыз ул да булса Раилә апа, безнең медиа үзәгеннән Раилә апа. Ул гадәттә безнең чараларны барысында барысына да Instagram туры эфирыннан күрсәтә, ләкин нәкъ менә бу моментта ул бик матур селфи эшли. Э, һәм инде алга да барабыз киләсе фото спецэффектлар дуслар әйе бу бит безнең биләр форумның 10 елы шуңа күрә монда бик күп котлаулар спецэффектлар бар бүләкләр бар һәм мәсәлән менә бу кубны кулландык без кичә бер чарада һәм бу егет чыннан да бик гаҗәпләнгән күрәсезме ул беренче тапкыр мондый куб күрә хәтта резида апа абдуллина азнакай аланыннан аны фотога төшерергә дә булган димәк алга таба барабыз Сөрән батлдан соң безнен э, протокол хезмәтеннән волонтер килде. Күргәнегезчә, анын йөзе бераз монсу, чөнки без гадәттә Сөрән батл чарасын бүләкләмибез, ягъни ул бушына гына килгән. Э, һәм алга да барабыз. Безнең быелны бик күп яңалыклар бар территориядә. Аларның берсе Кырылтайда бар асфальт һәм бу асфальтны җәйгән сәлкешләр шулай ук бер алан оештырдылар. Сәләт битум дип атала ул. Һәм бу сәлкешләрне без әлеге фотосурәттә күрәбез. Һәм инде кичке чара, кичә безнең кичке чара вакытында яңгыр ява башлады, шуңа күрә без сәхнәдән күчтек Кырылтай чатырына. Һәм Кырылтай чатырында бик күп кеше булган өчен бер Әйдаман абый, ялгышмасам, бу Ринат абый Камаев, Сәлкешне жюри әгъзалары күрсен дип аны өскә таба күтәрә. Менә ул Әйдаман, чын Әйдаман, шулай бит. Э, һәм инде жюри әгъзаларына килгәндә, без башта кичә Илгиз абый Шәйхразиевны казыйлар янына утыртмаган идек. Бу аңа бик ошамады. Хәтта ул микрофон алып безгә э, үз фикерләрен әйтә башлады. Ләкин аннан арсын без аны утырдык һәм карагыз нинди ул бәхетле. Һәм менә шушындый бәхетле вайбларда узды безнең кичәге Э, көн кичәге кичке чарабыз барыбызда таныштык сәрәм батл булды исәнләштек һәм биләрдә 10нчы сәләт биләр форумын башладык э, һәм инде дуслар без фотолар белән генә чикләнеп калмыйбыз шулай ук видео репортаж да әзерләдек күп кенә видео булачак безнең бүгенге чыгарылышта карыйбыз э, киләсе видео репортаж кичәге көн турында

Күргәнегезчә, дуслар, әлеге видеода без э, бик күп дәрт, көч һәм рух күрәбез. Безнең э, иң атмосферлы, дип әйтсәк тә була, Сәләт Биләр форумы башланып китте һәм без, дуслар, алга да барабыз. Димәк, Безнең әлеге форумыбызда белгәнегезчә 8 э, алан катнаша һәм алар барысы да үзенчәлекле. Шуңа күрә әйдәгез аларның кайбер баш җитәкләре белән, өлкән әйдаманнары директорлары белән якыннан танышып китик. Димәк, Баш җитәкләр белән видео карыйбыз. Сәләт Саба аланының төп үзенчәлекләренең берсе, ул 85 сәлкешнең 75-е Саба районыннан булу. Башка еллардан аермалы буларак, быелны безнең сәлкешләребезгә уку-укыту программасы буенча танылган шәхесләр, спикерлар мастер-класслар алып барырга килделәр. Алар арасында, мәсәлән, Ләйлә Лерон, Илфак абый Хафизов һәм Джуна музыкаль төркеме. Аланыбызның төп үзенчәлеге, ул Башкортстан Республикасы һәм Татарстан Республикасы балаларын бергә җыю. Быел безнең сменабызның яңа юнәлеше булды, ул да булса, һөнәри күнекмәләрне үстерү. Безнең максат шаккатыру да түгел, җиткәргән мәгънәсен аңласалар, барысы да без дөрес ясадык. Азы Netflix быел үз эшен җибәрде, комедия, экшн,

Бүген без сезнең белән гомумән баш җитәкләр турында күп сөйләшәчәкбез. Һәм инде беләсезме, менә мин дә әлеге видеоны карадым һәм аларның барысын да шәхсән беләм. Алар минем якын дусларым, шуңа күрә баш җитәкләр, мин сезне барыгызны да бик каты яратам. Һәм без алга таба барабыз, дуслар. Безнең киләсе сәхифә ул да булса сәләтле кунак. Һәм бездә кунакта Сәләт рухият аланының өлкән әйдаманы Гүзәл апа Хафизова. Гүзәл апа, сәлам, ничек синең кәеф, ничек хәлләр? Сәлам, Тагир абый.
Бирбишне. Шәп, әлбәттә, шәп.
Без бит инде биләр җирендә көтелеп алган инде Җәй булыр бу. Гүзәл апа, беләсеңме, мин сиңа бир бишне дип әйттем, ләкин э, дөресен генә әйткәнгә, э, бары син минем өчен бары тик Рухият аланның өлкән әйдаманы гына түгел, ә без Рухияттә Гүзәл апа белән бергә әйдаманнар булдык. Һәм син минем кулдашым, шуңа күрә кул биреп күрешү бераз дөрес булмас, мин сине кочаклыйм һәм без безне әңгәмәне башлыйбыз. Димәк, Э, Гүзәл апа, э, ничек сиңа быел форум? Ничек сиңа баш җитәк роле? Әлбәттә, быелгы форум инде ул яңалыклы, ниндер үзенчәлекле үзенең э, яклары белән безне э, й- безнең йөрәккә кереп калыр. Э, Баш җитәк э, булуы бик авыр икән. Беләсеңме, авыр икән ул өлеш. Ә, Шуңа күрә бик кайгырабыз. Үзебезнең балалар өчен җан атабыз, кайгырабыз һәм ә, балаларны күбрәк ярата башладым диимме. Ничектер аларны икенче яктан күрә башладым. Менә баш җитәкнең э, ролен шулай иттереп берничә сүздә әйтә алам. Э, Беләсеңме, мин дөресен генә әйткәндә синең хисләрне аңлыйм, чөнки мин үзем беренче тапкыр баш җитәк булып баргач, миннән сораганнар иде шулай, ә ничек ул баш җитәк булу? Һәм мин беләсезме, бернинди сүз дә тапмадым, шуңа күрә бары тик пам-парам дип кенә әйтә алдым да һәм бу сорауга җавап бирмичә генә китеп бардым. Димәк, э, Гүзәл апа, э, һәм тагын берничә сорау, э, сезнең бит сезнең бит хәзер рухият аланының бар йорты, шулай бит? Сәләтнең яңа базасы барлыкка килде. Без моның турында кичә Иг- Игорь абый белән күбрәк сөйләшкән идек. Сезне Алан Аргамакта уза. Сөйләп кит әле безнең тамашачыларга һәм миңа ничек Аргамакта Рухият Аланы э, сәләт сменасы үткәрә. Аргамак турында инде без теге елны ук белгән идек. Безгә инде Рухият яң, э, менә хәзерге вакытта канатларын бер җиргә э, салыр дип безгә шайтырып Җәүдәт абый э, әйткәне э, рухият ул оча торган йорт. Ул гел оча, яңа җирләр үзенә ала һәм инде менә без Аргамакка килеп җиттек. Әлбәттә, бу бик матур база, чөнки анда э, Үзең күргәнсеңдер, яныгызда гына Камское море, аннан соң андагы пейзажлар, ой, алар э, төннәрен карап утырырга нәкъ тә бик матур. Шулай ук балалар өчен дигән күп әйберләр, э, яңартылган яңа базалар һәм э, балалар өчен бу бик күңелле шарт. Э, беләсемен дөресен генә әйткәндә бераз хәтта кенәшәм дә ни өчен бу елны рухият аланына идаман булып алмады бармадым дип э, һәм инде шундый сорау бар сезнең сәркешләр рухият сәркешләре шуны әйтеп китәсем килә бик актив Белмим, алар электрификацияләнгәнлектәнме, бәлки әйдаманнар алар белән бик яхшы эш алып барадыр. Ләкин аларны һәрвакыт күрәм һәм сезнең шундый лиловый төсегез бар, шәмәхә төсегез һәм сезне э, һәр яктан күреп була. Һәм шундый сорау, рухият сәлкешләре һәм әйдаманнары һәм шулай ук театр махсус курсы укытучысы безгә гадәттә Сәләт Биләр форумында әзерли иде театраль бүләк. Хәтерләсәм, без синең белән хәтта бер театрны спектакльне бергә куйган идек. Быелны андый бүләк булачакмы рухият аланыннан? Алла бирсә, бу традиция безнең кабат бу елны тагын булачак э, һәм э, сигезе көнне Алла бирсә, бу спектакльне без сезгә э, күз алларга инде күрсәтербез. Алайса бар, барыбыз да көтәбез чакырулар һәм э, бәлки без хәтта Сәләт Лайф белән бергә дә бу э, театрны күрсәтербез. Карарбыз шулай бит. Э, бу театрны күрергә телисезме, дуслар? Комментарийларда языгыз. Ә без алга таба барабыз һәм э, тагын бер сорау. Гүзәл апа, син рухият аланда гына булдыңмы, яисә башка сәләт аланнарда да булган бармы? Белмим, ничек шулай булып чыккандыр, мин сәлкеш буларак сәләт рухият аланында гына булдым. Ел саен гел шул аланга ничәптер менә җаным тартты, гел шунда үземне ниндидер шундый уютно хис иттем. Ә менә бу нишләптер дип әйтәбез без. Менә бу нишләптер соравына җавап бармы соң? Беләсеңме, балалар сораганда мин аларга бер әйбер дип җавап бирәм. Һәрбер алан үзенчәлекле. Һәрбер аланда үзенең атмосферасы бар. Һәм һәрбер баланын менә ул атмосфераны тою, ул шулай ук үзенчәлекле. Шуңа күрә алан сәлкешне сайлый, ә сәлкеш аланны сайлый. Менә шулай дип җавап бирер Нурсиңа Тагир абый. Бик матур җавап булдымы, Гүзәл апа? Яхшы, һәм беләсеңме, хәтерлисеңдер, кичә сөрән батл булды безнең. Һәм кичә без безнең тамашачыларга кайбер сөрәннәрне күрсәттек, ләкин без кайбер сөрәннәрне бүген дә күрсәтербез дип уйлаган идек. Шуңа күрә әйдә аларны бергә карап китик. Димәк, аланнарның сөрәннәрен карауны дәвам итәбез. Киттек.

Яңа дөньяны ачтык, барлык урыннар яуларбыз, Тупарны без яратабыз, Тупарны без яратабыз, Тупарны без яратабыз, Тупар! Икенче ел яндырабыз сәләтен, Сез безне бу җирдә күрергә шатмы, Калакларны ачып, сине җиргә ачып килдек.

Әфәрин, аланнар, Гүзәл апа, сиңа ошадымы сәләмнәр? Әлбәттә, инде без аларны үзебез күзаллаган идек инде, э, сәлә биләрдә басып торганда. Ә сезнең аланда кем яза сәләмнәрне? Ә, безнең аланда сүрәннәрне элеккелектән инде балалар белән бергә язабыз, шуңа күрә безнең әйдаманнар балаларга булышып, ә, бергәләп шундый ә, сүрәннәр тәкъдим итәләр. Инде Әйдаман сәрке шкалабысы Мгм. нәтиҗәсе. Яхшы. Димәк, без алга таба барабыз. Гүзәл апа, безнең эфир ул җанлы сәләт, шуңа күрә Э, безгә безнең тамашачылар комментарийлар язалар әйдә аларны укып китик димәк эх сутковой прямой эфир кабызсагыз бер эшебезне дә эшләмичә сезне карап утырыр идек э, по скриптум батыр аланының баласын озаткан әни дип яза безгә рәйлә вахитова э, без дә бик шат булыр идек 24 сәгать тәүлектә туры эфирда булырга бәлки булыр да әле кем белгән шулай бит әдип әлмирдән сәламнәр һәм өч кызыл йөрәк һәм дүртенче йөрәк ул ниндидер махсус йөрәккә ошаган Ага да барабыз итки искиткеч чыгарылыш дип язганнар безгә, шулай ук Хочу на форум дип язган Марьям Рәҗәпова. Шулай ук исәнмесез дип җибәргән безгә Рәҗәп Вәлиев. Дамир Гәрәев ох бу шәп җәй, сәләтле җәй, искиткеч чыгарылыш. Гүзәл ападан йөрәкләр һәм Аделия Умеровадан Шәмәхә йөрәкләр. Э, Хочу на форум. Шулай ук безгә Нурания Бигмулина, Гүзәл апа уңышлар сезгә. Сез булдырасыз, лиловая, понтовая алга дип язганнар. Димәк, сиңа сәламнәр Нурания Бикмуллиндан. Һәм инде без алга таба барабыз. Э, безнең шундый фишка бар. Э, җанлы сәләттә без безнең кунаклар белән уйныйбыз төрле уеннар. Синең белән дә бер уен уйнаячакбыз. Э, димәк, син бит инде өлкән әйдаман, шуңа күрә син җыючы, син команда җыючы, иң төп шәхес. Шуңа күрә хәзер сиңа команда җыярга кирәк булачак. Әйтик, сәләт рухият 2022 аланына команда җыябыз һәм без сиңа ике кеше тәкъдим итәчәкбез. Син алардан берсен сайлыйсың һәм анарысын, бәлки, мин сорармын, ни өчен бу кеше дип һәм бераз сөйләшәбез, ярыймы? Ярар. Димәк, әзерме?
Әзер. Ә, димәк, башлыйбыз һәм беренче булып без аланга спорторг сайлыйбыз. Һәм ике вариант бар безнең. Беренчесе Данис Зарипов, икенчесе Алина Паккабаева. Кайсысын сайлыйбыз спорторг булып? Э, ну спорторг э, рәвеше китергәндә инде беренче булып ул абый кеше э, чыннан да нишләп абый кеше сездән моны ишетү сәер чөнки сездә бит баш җитәкләр бар тик апалар гына ну баш җитәкләр инде ярар спорторг түгел нишләп абый кеше дип әйтер сайладым чөнки абый кеше барыбер егетләр уйнаганда күбесенчә бит инде безнең спорт уеннары егетләр уйный ул аларны җан ата ала ул аларны кайвакытта инде үзләренең э, уенын э, алга таба чыгарырга мөмкин дип уйлыйм шулай дип шуңа күрә данил сабый зарипов бик җитди җавап булды бу дуслар шулай бит яхшы яхшы бик җитди э, килдек без бу сорауга дәвам итәбез шулай да шулай ук дәвам итәбез камеди биләр чарасы булачак безнең иртәгә һәм бу квнның яңа форматы дип әйтсәк тә була бу чарага әзерләнер өчен кемне сайлыйсың гарик абый мартиросян яисә шамкай абый әстәгәфирла авыр сорау булыр бу миңа калса гарик мартиросян чөнки ә, балалар бу ә, шәхесне үз алдында күрсәләр алар аларны әлбәттә таныйлар ә, шуңа күрә гарик абый мартиросянмы Яхшы, ләкин безнең бит э, күп, күбесенчә татар телендә уза э, бирә комедия биләр һәм башка чаралар. Галика, Ә бу монда ничек дагы әзер? минем э, җавабым әзер. Әйе. Без бит инде сәләт мөхите, без бит сә- татар телен өйрәтәбез. Шулай ук безнең балалар да һәм бәлки э, Гарик Мартиросянны татар теленә өйрәтеп, ул инде аны җан атарларга э, күбесенчә чыгарыр. Шәп, дуслар, без алдан бернинди җавапларын да җибәрмәдек Гүзәл апага, ул просто шулай яхшы җавап бирә безнең барлык сорауларга. Да алга да барабыз һәм киләсе булып без хореограф, ягъни биюче сайлыйбыз аланыбызга. Бу сорау бик э, мөһим рухият аланы өчен, чөнки рухият аланы бик биюче алан. Э, Мигель абый яисә Нурбәк абый Батулла. О, бу сорауга мин бик озак җавап бирермен дип уйлыйм, чөнки ә, безнең сәләт Безнең рухият эфир җидегә кадәр шул. Ә, безнең ә, рухият алына карасаң, күбрәк Мигель абый килешә. Чөнки ә, Мигель абый ул безнең вок, джаз-фанк стили- ә, стилистикасы белән таныш. Ә, әл- ләкин безнең быелны сәләт рухияттә бу ә, стильләр генә калмый. Әйе. Безнең яңа стиль килде, чөнки безнең хореограф үзгәрде. Шуңа күрә Нурбәк Батулланы дагы мин үзебезнең... Ә ул нинди, нинди кайсы стиль килде сезнең алыңа? Ә менә ансын инде соңгы ә, концертта күрерсез. Димәк, без иҗади концертта соңгы көндә көтәбез рухият алыннан бүләк. Шәп, димәк, Нурбәк абыйны сайладык, шулай бит? Икесен дә сайлар идем.
Икесен дә сайлар идем. Әйе, алар бит икесе дә гөн төрле стильдә бииләр. Бу уенны былай уйнап булмый. Шуңа күрә сайлыйбыз. Мигель абый яисә Нурбәк абый Батулла. Алайса Нурбәк абый Батулла. Яңа стилистика кертәбез Рухияткә. Яхшы, шәп. Димәк, э, яңгырыш җиле көтә Сәләт Рухия таланын. Һәм инде безнең э, соңгы кешенең сөйлисе калды. Ул да булса презентацияләрне әзерли торган режиссер. Ягъни бүген э, үтәчәк безнең презентацияләр, әйтик, э, тагын э, кем куйса яхшырак булыр иде. Беренче вариант ул. Тахир абый Насибуллин яисә Ислам абый Валеев. Тутутум. Пам-парам. Кулдаш икәнне искә төшерәсем икән. Юк, э, Баш җитәк, баш җитәк э, булып кемне сайлар идең? Баш җитәк булып, э, Уйлый, карагыз, уйлый. Ә, белмим, синең белән без инде театр куйдык, шуңа күрә мин сине ул яктан ничек балаларны әзерлисең, ничек режиссура яктан карыйсың һәм ә, калган ә, юнәлешләрдән сине күргән бар, шуңа күрә син миңа таныш, син миңа якын кеше һәм ә, мин сиңа ә, балаларны алар белән презентация куярга инде бирер идем шулай дип җавап бирдем э, борчылма бер дә борчылма гүзәл апа чөнки без кунакларны икешәр тапкыр чакырмыйбыз монда ислам абый алып баручы булганда андый неловкий моментлар булмаячак э, һәм инде шунда әйтеп китәргә кирәк без бит рухияттә булганда бергә синең белән презентацияне әзерләдек һәм хәтта рухият аланы ул елны кубок та алды шулай бит шуңа күрә э, бу җавап Дөрес. Ярый, димәк, безнең белән эфирда булды бүген Сәләт Рухият аланының өлкән әйдаманы Гүзәл апа Хафизова. Гүзәл апа безнең тамашачыларга, сәркешләргә бәлки Рухият аланына әйтер сүзләрен бармы? Бар, әлбәттә.
Үзегезне ә, яратыгыз, үзегезне ә, юнәлешегезне яратыгыз һәм гел алга гына барыгыз. Бер кашан да артка карамагыз. Ә, чөнки сез үзенчәлекле, сез ул бер генә. Шуңа күрә Бәхетсезгә шатлык һәм бәхетле булыгыз! Әйе, чыннан да бәхетле булыгыз, дуслар, һәм инде Гүзәл апа, сезгә телим уңышлар, чөнки бүген презентацияләр сезнең өчен һәм барлык аланнар өчен дә җан атам, җан ата безнең тамашачылар. Э, һәм презентацияләргә килгәндә, э, бик мөһим мәгълүмат, безнең бүген Сәләт Лайфның махсус чыгарылышы булачак, шуңа күрә кич белән сәгать 8-дән алып Э, ютубны ачсагыз инстаграмны ачсагыз була без барлык презентацияләрне бүген турыдан туры эфирда җанлы сәләттә күрсәтәбез һәм инде гүзәл апа сиңа ахырдан бер бүләк бирәсе килә э, мин бу э, сүзләрне һәрвакыт яңа сүзләр уйлап чыгарам инде син үзен бик матур синен күзлегең матур син аланың матур шуңа күрә сиңа мондый матур дигән значок бүләк итәм безнең сәләт лайф студиясеннән Рәхмәт сиңа безгә килгән өчен. Рәхмәт ясын Тагир абый.
Димәк, бик зур рәхмәт, Гүзәл апа, без синең белән саубуллашабыз. Ә тамашачылар белән барабыз алга таба. Безнең эфирыбыз дәвам итә. Һәм шуны әйтеп үтәргә кирәк, дуслар, без быел ТикТокта бик актив, чөнки безнең командада бар Туран абый Гатауллин, һәм ул һәр көн ТикТоклар төшерә. Димәк, Туран абыйдан махсус репортаж карыйбыз.

Тагын да күбрәк видеолар төшерегез. Камсалят Official TikTok аккаунтына язылыгыз.
Димәк, дуслар, безнең 8-нче чыгарылыш әкрен генә ахырына якынлаша. Э, ләкин әйткәнемчә, безнең бүген тагын махсус чыгарылыш булачак. Ә хәзер инде безнең студиядә иҗади номер. Һәм бүген бездә кунакта Сәләт Раушан аланы әйдаманы активисты Инҗә Әхмәтҗанова. Инҗә апа, сәлам, ничек хәлләр? Инҗә апа, мин сине күрергә бик шат. Без синең белән гадәттә шулай сәхнәләрдә, студияләрдә күрешәбез. Гомумән, ничек хәлләр э, аланда, ничек Раушан аланы? Барысы да яхшы, Аллага шөкер. Презентацияләргә әзерләнәсезме? Әле менә презентациягә әзерләнәбез.

Шәп. Э, димәк, энҗе, беләсезме, безнең шундый традиция бар. Без монда бүләкләр бирәбез. Һәм э, монда язылган алтын дип, һәр син бу хәрефләрне бераз алмаштырсан, тыңла дип дигән сүз чыга. Барысы да сине тыңласын, ишетсен сине матур тавышыңны. Бик зур рәхмәт безнең белән бүген булган өчен, дуслар. Шуның белән безнең 8-нче чыгарылыш тәмам һәм инде кич белән көтәбез сезне махсус репортажда һәм сезнең белән булачак яңа алып баручыбыз Дина апа. Күрешербез. Пока-пока.